fit-3 ta' Frar 1881. Waqt li xi ħaddiema kienu qed iħaffru l-ħamrija biex iħawlu s-siġar fil-wesa kbira tas-sakkajja li lin mill-ħajt tan-notabile u nofs triq bejn bieb il-għarreqin tal-belt il-qadima u l-għarixem fir-Rabat, Instabu fdalijiet ta' mużajk Ruman antik. Hekk kiteb Antonio Annetto Caruana fir-rapport li ppubblika f'dik l-istess sena dwar dik is-sejba għadha friska. B'sentenza waħda, fetaħ it-triq għal volumi ta' dokumentazzjoni u riċerka li nkitbu dwar dawk il-fdalijiet tul il-140 sena ta' wara. Għax dik ma kinitx sejba li sseħħ kuljum. Kienet is-sejba straordinarja ta' dar midfuna fid-dlam għal sekli sħaħ bit-teżori u s-sigrieti kollha tagħha. Kienet is-sejba tad-Domus Romana. Mas-sejba tal-ewwel fdalijiet, Caruana li kien il-kuratur tal-kollezzjoni ta' fdalijiet arkeoloġiċi li kien hemm fil-bibjoteka, Tqabbad jagħmel stħarriġ aktar fil-fond. Grazzi għad-dokumenti li ħallielna, illum nafu pass pass kif, meta u fejn saru l-iskavi li komplew jikxfu aktar partijiet tad-dar mistura. Dawn l-iskavi xeħtu dawl fuq il-ġrajja kumplessa ta' dan is-sit, fuq kif u meta nbena, l-użu tiegħu bħala dar u maż-żmien l-abbandun u l-użu ġdid bħala post tad-dfin għall-misilmin. Il-fdalijiet li nkixfu f'dawk l-ewwel skavi kienu ta' erbat ikmamar kbar li jinkludu bitħan terna, portiku u erba' ċisterni. Instabu wkoll statwi, skrizzjonijiet, muniti, għodod tal-kċina u oġġetti li kienu jintużaw għall-kura tal-ġilda u tad-dehra. Il-Perit Emanuele Luigi Galizia wkoll kellu sehem ewlieni fid-dokumentazzjoni tal-ewwel skavi u ħallielna bosta tpinġijiet u rendikonti dettaljati tax-xogħol li sar dak iż-żmien. Fil-kitbiet tiegħu tissemma s-sejba tal-bit ħanterna tad-domus, imżejna bil-mużajk u mdawra b'sittax-il kolonna li minnhom illum għad għandna xi wħud. Għal ħafna snin din id-dar kienet magħrufa bħala l-Villa Rumana. Illum insejħulha domus għax nafu li meta nbniet kienet tinsab fil-belt ta' Melite fejn illum hemm l-Imdina u parti sostanzjali mir-Rabat u mhux 'il barra minnha u għalhekk kienet residenza urbana. Villa Rumana min-naħa l-oħra kont issibha qalb ir-raba', xi drabi mogħnija wkoll b'dak kollu meħtieġ għall-produzzjoni tal-inbid, tad-dqiq jew taż-żejt, bħalma hi dik ta' San Pawl Milqi, fost oħrajn. Skont il-perit u inġinier Ruman Vitruvius, l-ispazji u l-kmamar f'Domus kellhom isegwu dejjem l-istess mudell li kien jiddetta d-daqs, il-funzjoni u l-pożizzjoni. Iżda d-Domus tagħna fir-Rabat timraħ xi ftit lil hinn minn dan il-mudell. Mill-fdalijiet arkitettoniċi u l-mużajk tal-art, wieħed jista' jobsor li din id-dar inbniet fit-tieni seklu qabel Kristu. Aktarx li dak iż-żmien suritha kienet tiġbah lil dik suġġerita minn Vitruvius, iżda mbagħad għall-ħabta tal-bidu tal-ewwel seklu qabel Kristu għaddiet minn bidliet strutturali kbar. Fost oħrajn inbniet il-bitħan terna magħrufa bħala peristilju li għal raġuni li għadna ma nafuhiex tqiegħdet fuq il-lemin tal-kamra magħrufa bħala tablinum minflok warajha.
Meta llum inżuru d-Domus Romana x'aktarx li nkunu qed nirfsu fuq kwart biss tal-ispazju oriġinali li kienet qed tokkupa din id-dar. Jiġifieri, l-entrata, il-bitħa interna u t-triklinium, jew aħjar kamra tal-ikel. L-kmamar tas-sodda li r-Rumani kienu jsejħulhom cubicola qatt ma nstabu, però dawn normalment kienu jkunu organizzati madwar il-bitħa interna. Lanqas ma nstabu l-kċina u l-ispazju fejn kienu jgħixu l-ilsiera. Kamra oħra li nstabet taħt il-livell tal-entrata oriġinali tal-mużew li nbena fuq il-fdalijiet għadha kemxejn misterjuża għax l-użu tagħha għadha mhux mifhum. Però jista' jagħti l-każ li din kienet kamra fejn kienu jiġu osservati opri tal-arti jew spazju fejn wieħed jistenna sakemm jiltaqa' mas-sid. Bla dubju, żjara fid-Domus Romana tħallilek f'moħħok ix-xena famuża msawra bil-mużajk li turi żewġ ħamimiet jixorbu. Il-ġmiel ta' dan il-mużajk fil-peristilju u l-fatt li għadna nistgħu nitpaxxew bih mal-elfejn sena wara li nħadem hu meravilja fih innifsu. U min jaf kemm meravilji oħra tlifna għal dejjem meta tħaffret triq għall-istazzjon tal-ferrovija bi swiet id-Domus fl-1899. Imma dik storja oħra.